Qabel ma nkomplu bil-programm, fl-aħħar jiem kellna l-istorja ta' Daboma Jack, raġel li kien fil-kiju tal-venda tal-belt. Dakinhar stess li ġara l-inċident fil-venda tal-belt, Daboma Jack ċemplilna u qalilna li rtiġejt l-istorja tiegħu f'Xarabank. Se nurukom l-intervista li għamilnilu dakinhar. Però ma waqafni hemmhekk. Se nurukom intervista ma' Kevin Zara, uffiċjal ta' Transport Malta, illi dakinhar tal-inċident Kien hemmhekk, ra kollox u ħass li kellu jmur hu stess għand il-Pulizija biex jgħidilhom x'ra u jgħinhom fl-investigazzjoni. Se nurukom ukoll intervista ma' Sandro Camilleri, l-Ispettur u President tal-Police Officers Union. U għall-ewwel darba, b'mod esklussiv, se niltaqgħu ma' tfajla li allegatament beżqet f'wiċċ u tat daqqa ta' ħarta lil Daboma Jack. Daboma Jack jgħidilna li dakinhar tal-inċident kien fi kju kbir b'ħafna nies, kien maqbud f'xemx tiżreġ, ra mara jħossha ħażin u ħass li kellu jagħmel xi ħaġa. Allura pprova jġib il-kju f'linja waħda. When I saw a woman faint right in my front, then I felt something had to be done. We have been here for two hours. This is not one line. Five, uh, five lines here. This is five lines here. Some people have been here for more than one hour, three hours in the same place. Let's make one line. Let him do his job. Dabo Maġek jgħidilna li waqt li qed jipprova jressaq in-nies biex iġibhom linja waħda,

Jgħidilna li wara li besqitlu tagħtu daqqa ta' ħarta. And then she gave me a slap in in his front, my glasses were on the floor. I was like you slapped me? Oh my god, you slapped me, she slapped me. And that's when the people in black, the police in black came after me and put me on the floor. Hey,
Dabo ma' Jack jgħidilna li l-aktar mument li weġġa kien meta sama n-nies iċapċpu malli l-pulizija arrestawh.

Daboma Jack jgħidilna li hu jaħfer lil dik it-tfajla li allegatament aggredietu. Definitely I forgive the woman. I don't believe in an anonymity to have enemies. Waqt l-intervista niskopru li Daboma Jack huwa wkoll kantant u din hija parti minn music video ta' waħda mid-diski tiegħu. Tal-music video deher fuq MTV Base. Davo Maġek jgħidilna li jixtieq jikteb diska u jkantaf flimkien ma' ħafna kantanti Maltin oħra biex iqajmu kuxjenza dwar dak li ġara u qed jiġri f'pajjiżna. I would like to call all the singers that want to make an impact. Let's come together as one. Because I could be a drop, you are one drop, but together little drops of water forms a mighty ocean. Wara li smajna l-verżjoni ta' Daboma Jack, aħna bqajna nfittxu u permezz tal-avukat tagħha Dr. Marion Camilleri sibna lil dik it-tfajla li allegatament besqet f'wiċċ u ta' daqqa ta' ħarta lil Daboma Jack. Hawn jiġi dan ta' Karno John Skur, nisimgħu jgħajjat man-nies, il-lajn, il-lajn, jgħajjat mas-security wkoll li m'għadx jagħmel xogħlu sew, wara li beda jerġa' jgħid il-lajn, il-lajn, dil-grada fin-nofs, kien hemm grada fin-nofs u qed torqodni dil-grada lili, wara li għadni kemm ġejt minn operazzjoni, bdiet twaġġagħni dil-grada, bdiet torqodni. U dan għadtlu. Għatlu għatlu stop it jiena. Għatlu għalli shut up bitch! U da jgħajat, shut up bitch! Shut up bitch, għat smajt sewet jgħajni bitch dan jien. It-tfajla tgħidilna li f'dak il-ħin bes itlu.
Zaqtlu imma fid-direction tiegħu laqqas irqattu jien għal da. Jiena waqaft, ikkalmajt għax in-nies bdew jgħiduli oqgħod kwieta, oqgħod kwieta, ikkalma, kkalma. U bdejt nikkalma jiena. Ersaqni iktar 'il quddiem, jiġi jkellimni minn wara, qalli, Qoli Malta. U l Malta? Qtlu go back to your country jiena. Only in Malta. Only in Malta happens this things. Only in Malta. Qtlu go back to your country. Lit-tfajla saqsejniha kif jista' jkun li dak il-kliem li qalet, go back to your country, ma jkunx razzist. Jekk kieku jiġi Ingliż fuqi jgħidli only in Malta, xorta ngħidlu lilu go back to your country, kieku kien Ingliż. Jiena ħa ngħidlek li mgħallma tiegħi jiġifieri ta' kellna John School, jiġifieri jiena kont naħdem magħha u hekk, m'għandix problemi. Anke l-kuġini tiegħi jiġifieri ta' kellna John School ukoll, għandi t-tiju wkoll.
It-tfajla tgħidilna li wara li ġara dan kollu s-sitwazzjoni kienet donnha kkalmat. Iżda qaltilna li f'daqqa waħda, dabomha Jack reġa' mar fuqha u beda jiffilmjaha bil-mobile. Wara jdur mal mal box hawn ta' tickets, information box, idur u jiġi jgħidli Sorry, sorry! I'm going to put you on YouTube bil-kamera bil-mobile għaddej, insomma. U jiġbidli dan. U jiġbidli Jiena ma dortx, bqajt indur hekk id-dawra kollha. U mbagħad kien hemm da tal-vest isfar tat-tickets ngħidlu jiena ehm, u mort għedtlu hekk sew jiena qed jiġbidli l-video da. U ġie ħdejja u beda jidħak hi hi hi bħal speċi ta' qed jidħak bin-nuċċali tax-xemx. U jiena mort għollejt idejja biex neħodlu l-mobile u rqadtlu n-nuċċali. Hu ħaseb li tajtilu f'wiċċu, imma jien ma rqadtulux, ma rqadtulux f'wiċċu jiena. It-tfajla tgħidilna li l-intenzjoni tagħha kienet li tagħtih daqqa ta' ħarta. L-intenzjoni tiegħi hi waħda li anke norqdu f'wiċċu ridt dak il-ħin. Jiena mhux se jirridikola bija, jitfagħni fuq YouTube. U jiena ma semmejtx kuluri, affarijiet ta' razziżmu u hekk, jien ma jagħrtux bil-kulur. It-tfajla tgħidilna li għall-kuntrarju ta' dak li ntqal fil-midja, hi ma ħarbitx minn fuq il-post. Ommi nara ġejja lestiet u jiena kont kont diġà tlaqt 'l hemm fuq jiena biex naqbad l-arriva. Ommi ġiet u tlajna u morna bl-arriva. Dak kollox. Jiena ma ħrabtx, ma bżajtx. Xi bżajt jiena? Ma kien hemmx pulizija dak il-ħin ma kien hemm xejn la la pulizija ġifieri xejn ma raw la lanqas l-istorja ma raw. Jien ma kontx naf li ħadd jikber daqshekk l-istorja.
Tgħidilna li minn jeddha marret għand il-pulizija. Le jien minn jeddi mort għand il-pulizija ħadd ma qalli mur. Jien għadt u mort. Staqsejniha jekk hix lesta li tiskuża ruħha għall-mod kif irreaġixxiet.
Li bżaqtlu li ma rqadtux, jiġifieri, li tajtu daqqa ta' ħarta ma rqadtux ukoll, li kabbarha ħafna, imma xorta niskuża ruħi iva. Wara li ġara l-inċident, uħud sostnew li anke l-Pulizija aġixxew b'mod razzist meta, malli waslu fuq il-post, arrestaw lil Daboma Jack. Aħna tkellimna mal-Ispettur Sandro Camilleri, President tal-Police Officers Union, u qalilna li malli waslu fuq il-post, Daboma Jack irreżista lill-Pulizija tal-RIU. Kif waslu tal-RIU, l-ewwel ma marru tal-RIU, resqu lura l-Pulizija. Però kif marru fuq Daboma Jack, mid-dehra illi hu stess ibbuttahom lill-Pulizija, żammilhom mill-ewwel lill-Pulizija, għalhekk kellhom jintervjenu biex iżommuh u jirristrejnjawh. Kif rajna diġà, kellu jitbet malgħat kważi niżel hu fl-art, beda jidħaq, eċċetera, eċċetera. Għalhekk in-nies ukoll bdiet iċċapċap, xi nies bdew jaraw lil dal-persuna li qala dil-kommozzjoni. Staqsejna lill-Ispettur kif qed jgħid li Dabo Maġek irreżista lill-Pulizija meta marru jarrestawh, meta fil-filmat stess li ħadu l-Pulizija dil-biċċa ma narawha mkien. Le, aħna fil-video eżatti li wara, dana kienet kamera personali fuq il-pulizija. Sakemm niżlu s-surġent u pulizija ieħor qablu jidru fil-video stess, L-ieħor kien qed jaqla' l-kamera minn fuq id-dashboard, din hija kamera personali qed nixtruhom aħna. Sakemm qed iweħħilha, l-oħrajn laħqu niżlu. Ix-xhieda li qed jgħidulna n-nies fuq il-post, jiġifieri għax jiena l-Pulizija għedtilhom isma' intom mill-ewwel bir-rispett kollu mortu battu boom fuq il-, apparti li n-nies bdew jgħidulhom aqbduh aqbduh aqbduh, huma l-ewwel ma mbuttaw, kif qalu lili u anke kkonferma l-Pulizija, lill-89 għax raw wiċċ Daboma Jack mal-Pulizija. L-ewwel ma resqu lura lill-pulizija, però Daboma Jack meta qalulu pprovaw javviċinaw lilu, mill-ewwel irreżista. Daboma Jack qed jgħid li meta l-mara besqitlu u tatu daqqa ta' ħarta, kien hemm pulizija fuq il-post li kien qed jara kollox. U aħna staqsejna lill-ispettur jekk kien hemm pulizija, allura da kif m'għamel xejn? PCA-29 kkonfermalna kemm das-sinjur u kemm sinjuri oħrajn illi ma rax dan l-akkadut, jekk kienx hemm bżieq, jekk kienx hemm, għax ma kienx għadu wasal. L-Ispettur Camilleri jindikalna xhud li kien fuq il-post. U dan fejn minnhom qabad jgħajjat illi fil-persuna fil-gabbana kull men persuna waħda li ilhom ħafna fil-kjuda ħajdumu u beda jiftaħ ideħ jien kif rajtek mill-esperjenza illi għandi fuq dan ix-xogħol dak il-ħin ċempilt id-depo għattilhom x'jisimni u fejn naħdem u biex ibatuli karozza tal-araju għall-assistenza. Kien għadu ma nqala xejn dak il-ħin. Kevin Zara jirrakkonta kif kienet involuta tfajla f'dan l-inċident. Illi di dak il-ħin għaltlu mhux aħjar stay in the line inti, għaltlu tidħol inti, għaltlu inti stay in the line għax dabeda jisu jikmanda lil kulħadd. Resa viċin dak il-ħin il-kju u għalla irrispondi għaxa ħaġa. Il-mara, din il-mara, il-retaljat dak il-ħin, per stida ma nafx għalla joffendi għajo xaħġa, u reġa għal xaħġa, u dil-mara minnaħa l-oħra għamlet pal-meta namlu puwa lik għal darbtej. Kevin jirrakkontalna x'ra meta waslu l-pulizija. Kif mara liħla l-pulizija l-istess mhux ipprova jmanittjaħ ipprova li jisu ħajkalmah, kif ipprova jkalmah, dan imbotta anki lill ewwel pulizija, reġa' prova jkalmah reġa' mbuttah, daħal it-tieni pulizija biex jippruvaw u mbuttom anki t-tnejn dak il-ħin. Daħal it-tielet biex imbagħad jippruvaw jimmanittjawh. U beda jitħaq jitihom idu jiġbida kif jidher fil-video, u mbagħad għax jilbes in-nuċċali, fimt, u mbagħad peress li kienu tlieta f'daqqa u hu erba' min-nies hemm waqgħu mal-art. Imma netjawh u hemm il-poplu beda jċabċab li bħal speċi għax eh, rawh imma netjat. Kieku l-pulizija f'din l-veċenda kollha kellhom tort jillew il wieħed noħroġ mhux se jkollhom del ta' ken ta' xejn, apparti li huma membri tiegħi, ma jkollhom del ken ta' xejn. Però il-ġustizzja titlob illi kollox għandu jieħu l-pass tiegħu u l-verità trid toħroġ.
She slapped me. She slapped me. Hey, Hey, tibża. Hey, għabba, timmaret.